Ase amarieta akorokwa Paul Nyamweya Nyang'upe, oria nomorandia korwa ase ensemo eye ya Gusii iga iga, nigo nare gochia gokwanera ring'ana erimo riaretire emechando ase ense yaito ya Kenya, eri boigo rigochia koreta omochando Gusii yaito. Namba eyemo, ase amatuko amake aetire, twarorire abanto bagokora ebinto bitari ebiya mono buna ebikora bi'ogosera abanto, yaani korua amahaki gochia ase abanto, erinde banyare gokoa audience obategerere. Amang'ana aya nigo aba nyuma y'etaaro y'omorai bw'ense etaraba iga iga Gusii, tokarora ababunge, aba MCA, na abanasiasa mbari mbari bagoeta ase emechie, bagoeta ase kera ase bakorigia abanto bagosera erinde bababeke amo bache kobategerera. Naboigo namang'ana ayio mochie korigereria nare naigure korwa aria ase omorema, abanto bande naigwete nabo bagoteba ng'a nabo bagokora kende gionsi aranyare gokora, erinde abanto bache gotegerera omorai bw'ense. Nataka koboria iga, tari omorai bw'ense bweka, nonya nabarai aba bande bare aba bo opposition. Ekero mokoa abanto amaki bache kobategerera. Ekerenga kiaino nkere ki bono? Ntaete gokoboria, ekero obwate enkwana engiya, obwate amang'ana amaya, gose abanto ebagocha gokorigi boka obatebi, ekero ogochaka korua amaaki anto bagotegerere igo engencho ende ng'a amang'ana obwate egento nkere obisete korwa magega. Twatwarire emechando ase ogotamanya ng'a chibesa nchiroo ase eserekari chirure chigokonya abang'ina, Women Enterprise Fund, nero ebwenerete eting'igwe, ekong'igwe. Onde bwensi obwate chibesa chiaye abe nomokunge, abe nomo MCA, aborie efund eyio gose neganetie donation, abeke chibesa chiaye oo gose arangerie babwaterane nabwo arwe chibesa echio chikonye abanto. Bono abanto batigirwe bare abataka bagacha bacha korigia obosio bakori rituko. Egento eke gise kogenderera ase emiaka ikomi. Abakenya abagochia gotoka bare ase abe tari ase agiya buna tokonya kotebigwa. Abakenya ba developirie eculture yogoserwa. Mwaroche amang'ana abete korwa ogembo, mogaka omonene, bagotachana, ere tari ogwancha kwaye natebire pore ase aya abete. Amang'ana buna aria tatakeiri achia kogenderera konya koba. Ogochia goteberera koserwa. Gwairanirie ebirengererio bi'abasae baito magega, abasae babwo bare professional, batraineti, bono ne chiraini baroberete riroba bagotumeka eprofession yabo korosia chibesa, babe empowered, youth fund teri gokora gasi, gose onye egokora, teri gokora iga ase ito gusii, ekiagera nko vijana mbio paara. Bono nare gosaba iga, abanto baminto torigererie omorai. ee, togochia gochorana namatuko agocha, tari ase engencho y'okorua chibesa. Torigererie amachiko a policies, ebinto biria agoteba, nkobeka bare batoe batorikera amang'ana amaya bagochia gokora, lakini togochia goika chingaki chi'ogokora mbari kobikora. Torigererie omonto buna are, tomochore. Ring'ana rinde naro ochia gokorera totakeire gochia korigereria mono. Abanto mbare bakong'anyigwa korwa ebituo gochia ebituo binde buna obochori, yaani obweriki obo bogendererete. Ntagete morigererie ng'ento keria kiabeire ekebe sana. Abanto bakorwa korwa econstituency eng'ao koenda eyende ng'a eseguri baigure ng'a eting'ana ekare kare gose mono. Abanto ngocha gokumia more ng'a mogochorerwa omobunge na abanto be constituency eria ere mbara bare nainwe ase eng'encho ye culture eye embe ya developire. Igo nasabire abakenya na abagusii baito mono Torigererie, onye togochia gochora abanto baratokonye, tochore abanto otari gokwebereria ng'a ngoakane ochie kwerechesta. Buna agokora kogoakana bwerecheste, ngocha are kogoakana naende ochie goaka. Naende kogochia goaka ngoakorwe ekura ase abe.